Haia, Catrin ydw i a dwi'n hyfforddwr personol, hyfforddwr Pilates, yoga a maeth, gyda'r nod i helpu bobl byw bywydau iach a hapus. Dwi wedi bod yn ffodus i ddysgu gan athrawon gwych, astudio yoga yn India, a nawr, 11 mlynedd yn y ddiweddarach yn y fusnes, dwi nôl yn byw yng Ngheredigion yn gweithio o'r ardd, yma yn Aberarth, yn byw bywyd dwi'n ei charu. Dwi'n credu'n gryf yn y pŵer o cymryd cyfrifoldeb yn iechyd y corff a'r meddwl. Mae hunan ofal yn waith caled, mae'n ymdrech mawr, ond yn araf bach mae'r arferion bach yma yn arwain at ddod yn ffordd o fyw iach? Mae'r rhestr yn hir i'w gyflawni bob dydd, mae'n bwysig beidio rhoi pwysau arnoch chi'ch hun, ond wrth i chi gyflawni'r gwaith, mae'r hyn chi'n cael nôl yn wobr hyfryd. Gwario egni i creu egni. Mae gyda chi dewisiadau bob dydd, dewis be chi'n neud, be chi'n ei feddwl, Be chi'n i ddweud? Mae e gyd fyny i chi i greu'r bywyd chi eisiau. Dyma chi wyth peth i feddwl am. Chi sydd wedi gweithio gyda fi o'r blaen, chi'n gwybod beth yw'r cam cyntaf, achos fi'n mynd ymlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen yn byty fe, a hynny yw dŵr. Faint o ddŵr i chi'n yfed? Fel rheol mae e'n tua dou litr y dydd a mae hyn tua pedwar peint o ddŵr ond mae'n dibynnu faint i chi'n pwyso. Mae'n werth edrych hyn i gyd lan ar y we. Yn y bore cyn neud unrhyw beth, cyn brecwast neu te, dwi'n yfed peint o ddŵr i hydradu fy hunan. Hefyd, dwi'n ychwanegu lemwn i fewn i dŵr berwedig. Mae lemon yn llawn fitamin C, yn dda i'r croen ac yn helpu'r system dreulio. Dw i'n ffiltro dŵr trwy hwn achos mae dŵr tap yn llawn o bethau ychydig i, fel chemicals a hormones, felly mae hwn yn ffiltro'r pethau yma mas. O, a mae rhaid chi cof cofio newid y cartridge hefyd, mae hwnna'n bwysig. Ond os ych chi yn cael dŵr ffynnon trwy'r tap, chi'n lwcus. Yfwch y dŵr mewn gwydr neu defnyddio potel sydd yn stainless steel neu sydd yn plastig, ond mae rhaid i fe fod yn BPA free. Chi wedi gweld, mae crystals ynddo fe. Ie, yeah, a pan fi'n rhoi crystals yn dŵr fi, wel, mae hwnna'n rhywbeth am dyrod arall falle. Tro nesa ma da chi pen tost, mae'n werth gofyn i'ch hunan, pryd nes i yfed dŵr dwetha? Neu pan ma chwant bwyd arnoch chi, yfwch dŵr gynta achos falle mae dehydrated i chi. Dwi'n credu mewn rhoi llwyth o bethe da mewn i'r corff, bwydydd sy'n llawn maeth, llawn vitamins a minerals, sy'n arwain at system bodlon a iach. A wedyn fyddwch chi ddim moyn gymint o junk falle. Reit, fi'n mynd i ypseto rhai o chi nawr. Coffi. Faint o coffi i chi'n yfed? Mae yna pethau da mewn coffi, ond... Edrychwch ar y spider's web ma. Mae wedi cael ei weu bron yn berffaith. Ond edrychwch ar beth ddigwyddodd pan gath y spider bach caffîn. Ie, yeah, ar cyffuriau a chyfu arall na. Meddyliwch be mae'n neud i chi o bosib. Ie. Yeah. Falle sy'n ise pimp paned y dydd arnoch chi, falle torwch e lawr i un y dydd a yfed dŵr yn lle. Un peth dwi'n neud bob dydd hefyd yw ychwanegu y stwff gwyrdd ma. Fi gallu gweld e?

Ond mae hwn jyst bach mwy quick yn dywa. Ie, yeah, falle bod fi'n cheto, ond uh, mae cael peint o swff gwyrdd ma yn iachach na cael peint o cwrw yn dywa. O, a chi'n gwybod beth arall mae hwn yn neud? Yw ychwanegu faint o ddŵr i fy nyfed bob dydd. Iechyd da. Mae'n corff ni wedi cael ei ddylunio i symud, i symud yr egni, symud y toxins allan o'n system. Mae goristed yn rhywbeth mae lot ohono ni wneud, a mae e'n gaeedig iawn ar y corff. Ni'n drefo car, ni'n eistedd lawr, ni'n edrych lawr ar y ffôn. Mae cyhyrau ni'n mynd yn dyn ac yn stiff. Y cyhyrau chest a'r hip flexors yn fyrhau, cyhyrau'r stumog yn gwanhau, y penôl yn gwanhau, sy'n golygu bod y hamstrings yn dueddol o orweithio a mae hyn yn gallu arwain at y cefn i wanhau, sy'n golygu cefn tost, gwddwg tost a phen tost. Felly, stretch dwi'n wneud bob dydd i agor hyn i gyd lan yw. Dewch lawr ar eich pen-glin. Plygwch ymlaen i ymestyn y hamstrings, sef tu ôl y goes. Yna, symudwch ymlaen i agor y hip flexors a'r galon. Does dim byd gwell na yoga i ystwytho'r corff a'r meddwl. Mae bobl yn dueddol o feddwl fod angen corff ystwyth ar gyfer neu yoga, achos ni'n aml yn gweld bobl yn neud siapiau fel hyn mewn poster neu ar y cyfryngau cymdeithasol, ond mae e gyd yn berthnasol i'r person. A ie, dwi yn cael moment o fod yn show off fan hyn. Ond, chimo be, nes i treulio y sbel i ddysgu sut i neud hyn, yn ymarfer, yn methu, yn teimlo'n rwystredig, ond o'n i'n benderfynol. Drwy ymarfer ioga, ni'n ceisio uno'r corff a'r meddwl. I ddarganfod llonyddwch ym mhob pose. Ac i wneud hynny, mae rhaid anadlu'n ddwfn, i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Gyda phob anadl, mae'n bosib ddyfnhau'r ymystyniad, neu yn syml arsylwi ar sut mae'r corff yn teimlo, heb unrhyw feirniadaeth. Cadw'r meddwl yn dawel. Mae'r corff yn medru ddatgelu gymaint i ni. Mae'n cyfle i arsylwi beth sy'n mynd mlaen rhwng y corff a'r meddwl. Mae sut i chi'n ymateb i'ch hunan ar y mat yn allweddol. Ydych chi'n amyneddgar? Ydych chi'n gryf ond eto'n annwyl gyda'ch hunan? Falle bod ysgwyddau stiff gyda chi. Ydy hyn yn golygu bod chi'n cario pwysau'r byd arnyn nhw? Ydy dod o hyd i balans ar eich troed yn anodd? Tybed ydy balans yn eich bywyd yn iawn? Mae lot mwy i ddwrganfod. Mae 'na cyfle am wers bob tro rych chi'n rolio'r mat 'ma mas. Agorwch eich meddyliau a'ch colonne i ddysgu mwy am dresnewid eich hun. Mae cadw'r corff yn iach ac yn ffit yn un peth, ond be am feddwl iach a ffit? Pa mor ymwybodol ydych chi o'ch meddyliau? Ydyn nhw'n rhai positif neu un nhw'n rhai negatif? Mae geiriau, y rhai chi'n dweud wrth eich hunan, sy'n mynd mlaen yn eich pen chi, neu y geiriau chi'n siarad wrth eraill, yn medru codi chi fyny neu tynnu chi lawr. Mae'r dewis a'r profiad lan i chi. Mae'n bosib wneud ymarferion ar gyfer y meddwl, a hynny drwy ailadrodd mantra neu affirmations. A mae hyn yn golygu gwaith a disgyblaeth, ond mae gymaint o pŵer ynddyn nhw. Mae affirmations gymaint mwy na positive thinking. Wrth ail-adrodd llinellau, mae'n tapio fewn i'ch subconscious mind ac yn helpu ail-hyfforddi y ffordd i chi'n feddwl neu ail, ail creu patrymau sy'n mlaen yn eich meddwl chi. Mae hyn yn arwain at ddewis meddyliau gwell i greu profiadau gwell i chi. Neith bywyd chi ddim newid dros nos ond gyda ymarfer cyson bydd eich profiad o bywyd yn gyfoethocach a mwy positif. Sut mae mynd ati? Yn gyntaf, mae rhaid cael meddwl clir a gofyn i'ch hunan, beth sy'n nofio yn y pen ma sy'n negyddol ar hyn o bryd? Er enghraifft, falle bod y brawddegau ma yn nofio rownd eich pen chi. dwi'n hopeless, dwi methu wneud hyn, a dwi'n ofni pobl yn barnu. Ni'n mynd i flipo nhw drosto a dweud, rydw i'n ddigon, rydw i'n werthfawr, dwi'n neud beth sy'n iawn i fi. Rydw i'n ddigon, rydw i'n werthfawr, rydw i'n neud beth sy'n iawn i fi. Sawl gwaith drosto, ailadrodd gymaint a sydd angen mewn diwrnod. Y cwîn am hyn i gyd yw Louise Hay. Ewch ar ei wefan hi a mae ganddi llwyth o wybodaeth am ddim, a mae ganddi lot o lyfrau ar werth. Mae ymarferion i gryfhau'r corff yn holl bwysig i bob un person os i chi am fyw bywyd iach, hir a ddi-boen. Mae gwaith cryfder yn golygu cynhyddu'r metabolism, gwella asgwrn, tyfu cyhyr, lleihau brasur ar y corff, lleihau pwysau gwaed, lleihau risg o arthritis, diabetes a clefyd y galon. A nawr bo fi 'di rhoi rhestr massive a amazing i chi o pam dylech chi wneud gwaith cryfder, dyma ymarferion sy'n mynd i helpu chi sut i fynd ati. Pan dwi'n hyfforddi bobl i wneud gwaith cryfder, i ddechrau, dwi'n edrych ar pedwar symudiad. Rhif un, sgwot. Wrth ymarfer hwn, fydd istedd lawr a codi lan yn haws, heb angen unrhyw cymorth wrth i chi heneiddio. Man cychwynnol yw i ddefnyddio pwysau'r corff yn unig, yna ychwanegu pwysau. Rhif 2, plygu, sef hinge. Wrth ymarfer hwn, bydd codi rhywbeth oddi ar y llawr yn haws. Mae modd dechrau gyda band, yna, ar ôl cyfnod o amser, ymlaen i ddefnyddio pwysau fel kettlebell neu barbell. Rhif tri, tynnu. Pan chi'n tynnu rhywbeth, rydych chi'n gweithio'r cefn a'r biceps. Rhif pedwar, Gwthio. Pan chi'n gwthio rhywbeth, chi'n gweithio'r chest a'r triceps. Wrth i chi gryfhau, mae modd ychwanegu dau symudiad arall, sef gwaith un coes a cario. Mae'r rhain i gyd yn symudiadau mawr sy'n gweithio'r cyhyrau mawr sy'n gofyn tipping o'ch corff. A chi'n gwybod be mae'n a meddwl? Newidiadau. Wrth weithio trwy'r rhain yn ofalus, y'ch chi'n gweithio'r core, sef y bola yr un pryd. Cyn defnyddio pwysedd trwm, mae'n bwysig cael hyfforddiant i wneud yn siŵr eich bod chi'n neud nhw'n gywir. Yn aml, mae bobl yn meddwl, O, na i colli'r pwysedd gyntaf a wedyn na i'r gym i tono lan. Ond, os y'ch chi am golli pwysau, mae codi pwysau mor effeithiol. Felly, ewch ati i fwyta'n iach a codi pwysau yr un pryd. A merched, Peidiwch fod o fan codi pwyse, newch chi ddim bylco lan. Sdim digon o testosterone yn eich corff i greu bylc. Mae'n wir be maen nhw'n ddweud am gyhyre, if you don't use it, you lose it. Mae lot o wybodaeth ar y we am sut i fynd ati, sawl gampfa ar gael yn lleol a dwi'n hapus i helpu drwy'n cynnig sesiynau unigol i ddechrau chi ar eich taith. Gofynnodd rhyw ddyn i'r Bwdha, Beth wyt ti'n ennill wrth myfyrio? Atebodd y Bwdha, Dim byd, ond alla i ddweud wrtho ti beth dwi wedi colli, iselder, gofid, dicter, ansicrwydd, sicrwydd a pryderon o farwolaeth. Falle bo chi sy heb drio myfyrio o'r blaen yn meddwl bo myfyrio tym bach yn ww, ond mae'n siŵr bo chi'n neud e heb sylweddoli. Ydych chi byth yn ymgolli'ch hunan yn rhywbeth fel chware offeryn, dawnsio, coginio, neu falle mynd mas am wâc? Wel dyma chi. chi 'di neud ychydig o fyfyrio. Ond mae modd neud 5 i 10 my- munud o fyfyrio bob dydd heb symud. Eisteddwch mewn man cyfforddus. Caewch eich llyged ac anadlu. Be bynnag sy'n dod mewn i'ch meddyliau, chi'n sylwi arnyn nhw, ond wedyn yn rhyddhau nhw ac yn dod nôl i'r anadl. Yn gwylio'r anadl yn dod i fewn ac allan, arafwch yr anadl. Sylwch ar y ffordd mae'r corff yn gweithio wrth iddo ddod i fewn ac allan. Fel mae'r bola yn codi ac ymlacu. Beth sy'n dod o flaen eich llyged, pa liwiau, pa siapiau. Be chi'n clywed. Os mae'r meddwl yn crwydro, dewch yn ôl at yr anadl. Mae'n bosib ychwanegu mantra neu affirmation os mae'r meddwl yn crwydro. Bo chi'n gweld geiriau positif yn cael eu anadlu i fewn ac allan. Rhowch bybl o'ch cwmpas i amddiffyn eich hun, i amgylchynu eich hun mewn teimlad tawel a bositif. Os chi moyn cefen iach, posture da a bola cryf, Pilates yw'r ateb i hyn. Gyda'r nos neu pam ma da chi 10 munud sbâr, roliwch eich mat o flaen y teledu a dewiswch rhai ymarferion. Maen nhw'n digon syml. Mae Pilates yn helpu chi ystwytho ac i gryfhau yr un pryd. Dyma rhai symudiadau da. Rhif un, Superman. Ar eich pedwar, ymestyn un braich ar goes i gyferbyn. Allan yn syth, cadw'r bola mewn yn dynn. Rheina ohonoch chi sy'n cario babis neu siopa ar un fraich, Mae hyn yn mynd i helpu cysythu'r cefn nôl i lle mae fe fod. Rhif 2, Back Extension. Ar eich bola, yn araf bach, pilo'r chest oddi ar y llawr, gan sicrhau bod y llygad i lawr i gadw'r gwddwg yn saff. Mae'r ymarfer hyn yn gweithio'r cyn. Rhif tri, side bend. Ar eich penelin a phen-glin, wneud yn siŵr bod y penelin o dan yr ysgwydd a'r cliniau ar ben ei gilydd, y penôl yn dynn, codi'r cliniau i fyny ac i lawr, symud yn esmwyth ac yn llyfn. A ydy, mae hwn yn un anodd, sef lot lico fe. Rhif 4, y sisiwrn. Gorweddwch ar eich cefn, un troed ar y llawr a'r llall i fyny. Symudwch nhw lan ac i lawr fel sisiwrn. Mae hyn yn gweithio'r clo. Gwnewch yn siŵr bod y cefn yn weddol fflat ar y llawr. Rhif 5, Pont. Ar eich cefn, trad ar y llawr, yn araf bach, codwch eich pen ôl i fyny, gan godi'r trwy'r cefn, un vertebrae ar y tro. Mae hwn yn ymarfer wych at y pen ôl. Mae llwyth o wybodaeth ar-lein os teipiwch i mewn Pilates. Neu, dewch i ddosbarth. Os ydych chi ddim yn dewis eich her, fydd yr her yn dewis chi. Yn lle bod y byd yn dewis yr her i chi, dewiswch yn gyntaf, er mwyn symud at eich breuddwydion a'ch dymuniad. Mae cael sialens i ffocysu ar yn tynnu chi oddi ar sialens negyddol sy'n arwain at ddim byd. Ni gyd yn nabod rhywun sy'n hoffi creu ffwdan neu gweld problemau mewn pethau bach, ie? Yeah? A mwy nag arfer, chi'n dod i'r canlyniad bod dim ddigon dyn nhw i wneud. A 'na pam maen nhw'n negyddol, am y peth lleia. Maen nhw'n rhoi ffocws a gweld problemau yn y pethau bach. Felly, nôl at y pwynt 'ma 'to. Dewiswch eich her. Ewch i chwilio am antur. Neu, fyddwch chi'n bennu lan, yn poeni ac yn cona am y pethau lleia, ac yna'n teimlo'n fflat. Mae'r ymennydd yn chwilio am bethau i wneud, her y fach fan hyn a fan draw. Beth allai ffficso nesa? Yr un weitha. A ni gyd i'm yn lico rhein. Pobl sy'n ffocysu a moyn ffixo problemau bobl arall ac yn siarad amdanyn nhw. Sdim digon ar eu plat nhw. A mae hyn i gyd yn negyddol, yn rhoi dim i chi. Felly, ewch ati i ddewis eich antur. Ewch i ddysgu am bethau. Dysgu sut i chwarae offeryn, sut i weu. Ewch ar gwrs. Be sy'n neud i chi deimlo'n gyffroes? Mae'r ymennydd, mae'r pen 'ma angen dysgu, a phan mae yn dysgu, mae'n rhyddhau'r hormon o'r enw dopamine, sy'n gwneud i chi deimlo'n well, yn gwneud i chi deimlo'n hapus. Mae'n helpu chi dyfu, yn helpu'r enaid i flodeuo ac yn arwain at fywyd bodlon a bositif. Oes rhywun byth wedi difaru wac fach yn yr awyr iach? Bob dydd, mae'n rili bwysig i gerdded. Sa'n credu bod isie fi weud lot am hyn, achos chi'n gwybod, pan chi'n dechrau cerdded yn reolaidd, mae e'n itha' addictive. Mae e'n hollol yummy. Mae e'n gweithio'r galon ma, mae'n rhyddhau'r endorphins sydd yn neud chi deimlo'n hapus. Mae yna frawddeg da yn Lladin o'r enw solvitur ambulando, a'i gyfeithiad yw ei ddatrys wrth gerdded. Does dim amheuaeth fod y meddwl yn clirio a mae'n bosib datrys pethau, tra bo mas yn yr awyr iach. Ac wrth gwrs, mae 'da ni'r olygfeydd 'ma, ar step ein drws ni, yn enwedig yng Ngheredigion. Mae opsiynau anhygoel gyda ni.